Waco lok pe gengo dano me Waco lok pe gengo dano me eni man caro lok i Acholi. Dong Acholi kacel ki jo ma winyo leb lwok-gu weng, an alego ke i dye Kricito alega ki kica. ni otim kica ki wan lupalabek, otim kica ki wan lupalabek. Nen man goba ki lok mogo ma KD Kricito waco jwi ni en latin pa Labek, kweni weko Acholi mukene giyeo ni lok ada, kweni weko Acholi mukene tamo ni KD Kricito latin pa Labek ada. Ma dong pe ber, pe ber. I adadane-ni, KD. Kricito me bedo Latin pa Labek pe lareo matwal dok eni pe larre, eni pe lok ada. KD. Kricito me bedo Latin pa Labek pe larre, lapa Labek mo dok pe twero nywangeo wa i caice ka KD. Kricito-ni. me nwange o wa i caic pa KD Kricito ni? Pe larre, pe larre. KD Kricito in itim ber iwac ka ma in ia iye wek dano onge. Neno, pien an kite aneno ki in ni in latin pa tabana amin onyo pa amin kikome. Kit iwaco ni in itye ki mwaka pyerangwen plus-ci, inongo ni Amin bene obedo laii loc i Uganda i kine mwaka pyera angwen ago. Co Acholi kacel ki jo ma winyo leb lwor KD Kricito owac bwone matir. Pien an jwi aneno ni KD Kricito ka pe latin lugwara ci tye latin madi onyo latin kakwar. Ma ka idi Kricito, teka in iwaco ni in latin lugwara, latin, in latin madi, nyo in latin kakwar. Ngat mo ma pe, ngat mo ma cero lok eni pe. It will make sense. It will make sense teka in iwaco ni in latin. Teka in iwaco ni in latin madi, in latin kakwar, in latin lugwara. Ngat mo ma obi doubting pe. En acwali obipwoyi pire bene nongo iwaco lok ada. Dano mapol gubipwoyi pire. In iwac atir ka ma woro a ki iye nyo in ipeny kong mamzoro maber, in ipeny mamani maber kong. Mamani obwoliyo, mamani obwoliyo wac en owac ka ma in woro a ki iye maber. Mogo nongo wiye owil ka mo, ineno dong ki woro madit. An alego en, KD. Kricito, ni en onyut ngat moni ma en waco ni wonne ki pa Lebek. Onyuti wod pa Lebek moni ma waco ni wonne ni, Ki wan acoli, wek wanen kome, ci an ki koma, macalo His Excellency Doktor Daniel Soka, an aye akwanyo cennina me cwalo Ka idi Kricito ki laco enoni i DNA, wakwanyo mere blood sample ci wacwale i labaratory ki pim. Ma ka kinongo ni ka idi Kricito latin pa Lebek ada, ci an abibino akwayo kica iye bot ka idi Kricito kacel ki won Acholi weng. Ento labongo timo DNA ni an kikoma aye onyo KD Kricito omedde ki bwolo dano ni en latin pa Lebek? Aa, eni pe larre, eni pe larre, eni pe larre. An pe abiye matwal, pe abiye makulu ni KD Kricito latin pa Lebek without DNA test. Never, never. aye dong gin ma tye wan alege dong alega ni KD Kricito introduction ma mege this time oloko kodi introduction nonge ma en cako kwo ni wod obworo kono wod kwene eh lalworo dok aye mine. Mm-mm. In dong walegi ki war madit ka idi Kricito, kong dong pe pe i introducing yourself kumeno. Ka in imito timo introduction, yeny yo mukene. Eh? Rastafarian preacher cani kite waco ni, eni ni ano ni pe rac. Ento me lwongo nying pa Labek, in itye ka timo twon bal mo marac adada. Eh? Lupa Labek igi pe yom pi lok eni ba? lupala bek wa ki rwodi weng igi pe yom pi lok eni ni co gin ma tye in iwek balo nying gang pa luwotwu tim kica ki gang wa jal KD Christo tim kica ki nying gang wa nen man koni koni wan ma calo lupala bek dong jo mukene cako bedo ki cac nyo wor manok i kom wa pala bek gang ker ba pala bek gang wor mo ka ma luryeko ki kene aye a ki iye Ento doki, ka idi Kricito, tika myero ebin ibal nyingwa wek wan wanen marac i wang Acholi, wek Acholi mukene gucak keco i komwa, nyo weki odo doki Acholi mukene gucak kwero cito ka nyomme pa Lebek? Eni bal madit ka idi Kricito. Eni in tye itimo twon bal mo madit tutwal ma in

path nyo itye ka wot in the right side of the road maber nongo itye ka wot maber ka ma cik mito kene kikome so in ikonywa akonya konywa akonya you withdraw that statement you withdraw that statement ni in latin pa Lebek pien nicakke wa in icak introducing yourself ni in latin pa Lebek yweyo pe ikwowa Lweo mo keken peke i kwowa kit matidine. We are all worried me acel kong ca weng wiwa wonei bene dong pe tye kit macon ni. So in igony wako wan macalo lupalabek ni ma dano tye ka bedo calo watye i mabuc, acoli me palabek gitye ka bedo calo mabuc pi lokki

set us free yweyo pe kwowa nicakke in icak miyo introduction eni yweyo pe dok iketo wan macalo lupalabek i twon lewic mo ma pe larre and this is a very serious matter is a very serious matter dok ka in itero lok eni tukutuku ci an abicwali ki kot abidori ki kot.

wek wan macalo lupa Labek wanen ni yo kit ma watwero timi kica. Wek wanen yo kit ma watwero timi kica, lunganne His Excellency Doktor Daniel Sokka aka The Voice of the Voiceless.